Illum se nkompli l-ktieb Dħaħen tal-Gwerra u se naqra t-tieni kapitlu li jismu Tfaqqa' l-Burraxka fuq kitba ta' Lawrence Mizzi. It-Tlieta ħdax ta' Ġunju konna għadna bilkemm qumna. Kienu xi s-sebgħa. F'daqqa waħda nisimgħu t-tinwieħ kiebi tas-sirena. jew il-balomba kif aħna tan-naħa l-oħra konna ngħidulha. Aħna l-aħwa, konna ħamsa, ħarisna lejn xulxin bħal li rridu nistaqsu, Allura issa x'ġej? La ommi u lanqas jien u ħuti ma kellna l-iċken ħjiel għalfejn kien ingħata dak is-sinjal jew x'kellna nagħmlu issa li kien ingħata. Dak id-dubju malajr neħħejnieh meta bdejna nisimgħu l-isparaturi tal-kanuni u t-tfaqqigħ tal-bombi. Terġa', ftit tal-ħin wara, it-tsija li kienet barra tisma' l-quddies, ġiet tiġri u b'leħen imwerwer qaltilna, Qed jitfgħu l-bombi! Naf li mingħajr ma qgħadna naħsbu, morna nxtħetna taħt il-mejda tal-pranzu nistennew il-ħsejjes jieqfu Ma għandix amment kemm dam sejjer dan l-ewwel ħbit mill-ajru. Naf biss li aktar tard filgħodu reġa' kien hemm xi ħbit ieħor u ziti, ta' mara li kienet, messitha l-kurżità biex tara kif ikun attakk mill-ajru. Bexxqet kemm kemm il-purtella tal-gallarija u xirfet rasha 'l barra. Dak il-ħin għadda wieħed mill-magħżula biex jgħassu u li kellhom faxxa ma' driegħhom bl-ittri SC jew SC bl-Ingliż, li kienet tfisser Special Constable. U xħin lemaħ lil Ziti b'leħen zorr għajjat X'inti tagħmel fil-gallarija? Sibt li se tara 'l Santu Rokku? Il-Birgu kienet toħroġ kull sena purċissjoni bl-istatwa ta' dan il-qaddis. Agħlaq dik il-purtella u idħol 'il ġewwa! Siti, mifxula, għamlet kif qalilha dak tal-faxxa. li illum nifhem, lanqas hu ma kellu l-iċken ħjiel ta' gwerra moderna, għax kieku flok joqgħod jippassiġġja fl-eqqel tal-ħbit, kien jara kif imur u jdabbar rasu mill-aħjar li jista', ukoll jekk rasu kienet imħarsa b'elmu tal-azzar. Dik l-ewwel ġurnata tal-gwerra għaddejnieha ġewwa. Barra ma kontx tilmaħ ruħ. Meta resaq il-lejl għedna r-Rużarju u xi talb ieħor għall-paċi u morna norqdu taħt il-mejda tal-pranzu. Dik id-darba niftakar ma ċċajtajniex xħin dħalna taħtha. Wara biss ftit sigħat bdejna nintebħu li l-gwerra ma kinitx il-logħba sabiħa li konna naħsbu aħna t-tfal. Terġa', dakinhar missieri Ma ġiex jorqod id-dar. Kienu żemmewh it-tarzna fuq xi xogħol. U kif dejjem jiġri f'waqtiet bħal dawn, tkun trid xi ħadd tal-wens, u minħabba f'hekk ħakimni biża' kbir. Mhux biża' li se jiġrilna xi ħaġa, bħal ngħidu aħna, immutu jew naqgħu f'idejn l-għadu. Le! Imma kien biża' li ġġib l-inċertezza. Ħadd minna ma kien jaf x'ġej għal wiċċu. Dakinhar b'sarna naħseb li għalkemm il-futur ħadd ma kien jafu, hu mn'Alla, fil-qalba ta' qalbna ħassejna li l-ħajja kif konna nafuha kienet għabet biex qatt aktar ma terġa' tiġi. Ma niftakarx kif kien għadda l-ewwel lejl tal-gwerra li jiena u l-erba' ħuti l-oħra qattajna taħt il-mejda, mingħalina għall-kenn, Lanqas ma għandi idea x'kien il-ħolm li kelli dakinhar, għalkemm nista' nobsor. Li naf hu li kmieni kmieni ġiet ommna tqajjimna. Oħorġu minn hemm taħt! Isaw, ilbsu malajr ħalli mmorru! Fejn, ma? Se mmorru l-Gudja ma' Tziju. Għalkemm wieħed mill-iżgħar irħula u mill-inqas magħrufa, midfun fil-qalba ta' Malta, Jiena u ħija l-kbir ma staqsejniex fejn tiġi l-Gudja. It-Tsiju kien superjur tal-mużew f'dak ir-raħal u xi ġimgħat qabel ma faqqgħet il-gwerra kien ħadna għall-festa tal-preċett li, kif jaf kulħadd, tal-mużew jiċċelebraw b'solennità kbira. Il-kelma li aħna konna se mmorru l-Gudja bil-private, malajr xterdet fost qrabatna u f'kemm trott salib Ħafna li kienu jiġu minna, imqar mill-bogħod, ġew wara biebna jittawlu biex noħduhom magħna, ħaġa li t-CU li kien inkarigat mill-Operazzjoni Ken, fil-virgoletti, Operazzjoni Ken, għamel bil-qalb kollha. Meta ġiet il-karozza, kulħadd ħa xi affarijiet tal-bżonn U billi żmien ma kienx hemm, tlajna u qgħadna mill-aħjar li stajna. Kien hemm it-tiju u t-tija u ommhom, in-nanna, ommi u jien u erba' ħuti, ziti l-oħra bi tlitt itfal, wieħed minnhom tat-twelid, il-kuġini ta' missieri, il-parrinu u żewġ nisa oħra aħwa imdaħħla fiż-żmien u n-nannu Enz. Raddejna s-salib, u b'pass imħarrek ħallejna l-djarna u l-belt fejn twelidna u li magħha min jaf kemm konna ilna marbuta. U bħalna għamlu l-ġirien. Kos toqgħod taħseb. Fl-Assedju l-Kbir tal-1565, in-nies tal-irħula meta saru jafu bil-ħbit tat-Torok, kienu telqu kollox warajhom u marru jfittxu kenn 'il ġewwa mis-swar tal-Birgu. Issa, erba' mitt sena wara, ġara l-maqlub. Kulħadd ħalla l-Birgu u l-ibliet l-oħra u mar ifittex il-beraħ tal-kampanja. 'il bogħod mit-tarzna u l-port biex kemm jista' jkun jeħles mil-lemm u l-għawġ u l-qirda li kienet ġejja fuqna. Din id-darba, mhux bħall-assedju tat-Torok, l-attakki ma ġewx bl-art jew bil-baħar. iżda tfaċċaw mill-ajru. Bħalma fl-imgħoddi qtajjiet kbar ta' ġurati kienu jaħbtu minn żmien għal żmien għall-uċuħ tar-raba' tagħna, is-saħta reġgħet fuqna. U kontra dak li kien ġara fl-1565, ma kien għad kellna xejn li seta' jħarisna mill-qirda li kienet nieżla mis-sema. Is-swar di d-darba kienu bla saħħa u x-xelters kienu għadhom lanqas bdewhom. U hekk tlaqna 'l djarna, l-egħżeż ħaġa li għandu l-bniedem wara niesu. U nfridna minn ħbiebna, xi wħud minnhom hi ħasra biex qatt aktar ma nerġgħu narawhom. Aħna u sejrin, mat-triq ma kontx nilmaħ għajr karozzi u karettuni mgħobbija bin-nies u s-sarar, ħerġin mill-ibliet u telgħin 'il fuq ifittxu l-kenn tal-irħura. L-evakwazzjoni tal-inħawi li jħaddnu l-Port il-Kbir kienet bdiet tabilħaqq. U hemm jintemm it-tieni kapitlu.